Helo! PC Alison Timothy ydw i, ac rwy'n Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion. Rhan bwysig o fy ngwaith yw gweithio gyda ysgolion i ddiogelu plant a phobl ifanc. Yn yr ysgolion, rwy'n trafod y gyfraith ac yn edrych ar ddewisiadau a chanlyniadau. Heddi, rwy'n mynd i siarad am ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn Saesneg, anti-social behaviour, neu ASB, a'i effeithiau ar ein cymunedau. Gallwn ni disgrifio ymddygiad gwrthgymdeithasol fel unrhyw ymddygiad sy'n ypsetu rhywun, nad yw'n iawn, neu sydd yn erbyn y gyfraith. Rwy'n siŵr y gallwch chi feddwl am lawer o enghreifftiau ac efallai eich bod chi hyd yn oed wedi teimlo'n ypset, neu'n grac o achos y pethau rydych chi wedi eu gweld neu clywed. Mae gollwng sbwriel, creu graffiti, bwlio, ymosodiadau a fandaleiaeth, gan gynnwys cynnu tân, yn fwriadol i gyd yn enghreifftiau o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Gall ddioddef neu weld unrhyw un o'r pethau hyn cael effaith hirdymor ar pawb sy'n gysylltiedig ag e. Mae gan bawb yr hawl i deimlo'n ddiogel ac mae'n rhaid i ni gyd ddangos parch a chymryd cyfrifoldeb am y ffordd yr ydym yn ymddwyn o fewn ein cymunedau. Gall rhywbeth sydd efallai yn ymddangos yn hwyl wneud i bobl arall deimlo'n anniogel, yn ofeidus neu'n bryderus. Mae'r heddlu, y gwasanaeth tân, a'r gwasanaeth ambiwlans i gyd yma i helpu cadw ein cymunedau'n ddiogel. Mae'n helpu pan mae pobl yn dewis ymddwyn yn briodol. Os gofynnir i chi, neu unrhyw un arall, newid ymddygiad sy'n ypsetio pobl eraill, mae gwneud yn siwr eich bod chi'n stopio'r ymddygiad negyddol hwnnw'n hanfodol. Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn erbyn y gyfraith. a bydd gan yr heddlu nifer o bwerau cyfreithiol i ymdrin ag unrhyw unigolyn sy'n dewis anwybyddu'r rheolau. Mae dirywon a charcharu i gyd yn ganlyniadau posib wrth i'r heddlu ymateb. Os ydych chi'n, chi neu rywun rydych chi'n adnabod yn gwfeidio ynghylch unrhyw beth yr ymwneud â'r yr hyn rwyf wedi siarad am heddi, mae nifer o bethau y gallwch chi ei gwneud. Ewch at oedolyn chi'n ymddiried ynddynt, fel rhiant neu ofalwr a siaradwch gyda nhw. Yn yr ysgol, siaradwch gyda athro neu eich swyddog, swyddog heddlu cymunedol ysgolion. Gallwch hefyd cael help ar-lein. Siaradwch â Childline a Meic a fydd yn rhoi arweiniad a chefnogaeth i chi. Efallai eich bod chi hefyd wedi clywed am Fearless dot org. Mae cysylltu gyda Fearless yn hollol ddienw. Fydd neb yn gwybod pwy ydych chi. Mae eu gwasanaeth ar-lein yn golygu eich bod yn gallu rhoi gwybodaeth am unrhyw drosedd neu unrhyw bryder sydd gyda chi. Fydden nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd dim modd eich eich adnabod chi. Cofiwch, cofiwch, dyw e byth yn rhy hwyr i siarad am rywbeth. Diolch am wylio a chadwch eich cymunedau a chi eich hun yn ddiogel.